Mae cael mwy o gwsmeriaid yn flaenoriaeth er mwyn i'ch busnes lwyddo. I gael mwy o gwsmeriaid, rhaid i chi gael mwy o ddiddordeb neu ymholiadau yn gyntaf. Y cam nesaf yw newid y diddordeb hwnnw yn gwsmeriaid, ac yna mae angen i chi gadw'ch cwsmeriaid cyn hired ag sy'n bosib. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y broses hon. Os byddwch chi'n hysbysebu i 100 o bobl a bod deg ohonyn nhw'n ymateb i'ch hysbyseb, mae'r gyfradd ymateb yn ddeg y cant. Gan ddefnyddio'r un gyfradd ymateb, os ydych chi eisiau cael 100 ymateb, rhaid i chi hysbysebu i 1,000 o bobl. Gadewch i ni weld beth sy'n digwydd os bydd ugain y cant o'r bobl a wnaeth ymateb i'ch hysbyseb yn prynu gennych chi. Mae hyn yn golygu eich bod yn hysbysebu i 100 o bobl. Gyda chyfradd ymateb o ddeg y cant byddwch yn cael deg ymateb, ac os bydd ugain y cant o'r bobl hynny yn prynu gennych chi, bydd gennych chi ddau brynwr neu gwsmer. Felly, er mwyn cael mwy o gwsmeriaid, gallwch naill ai gynyddu faint o ddiddordeb sydd a chael mwy o bobl i ymateb i'ch hysbyseb, neu gael mwy o'r rheini sy'n ymateb i brynu gennych chi. Yn ein henghraifft, os byddwch chi'n hysbysebu 100 o bobl ac yn cynyddu nifer y bobl sy'n ymateb i 20 yn lle deg ac yna'n cynyddu'r gyfradd trosi ac yn lle cael dau o brynwyr, rydych chi'n cael pedwar o bobl o'r deg i brynu. Mae hynny'n golygu eich bod yn cael cyfanswm o wyth gwerthiant yn lle dau. Drwy gynyddu nifer y bobl sy'n ymateb i'r hysbyseb a chynyddu'r gyfradd trosi o weld yr hysbyseb i brynu yn y diwedd, byddwch yn cynyddu'ch gwerthiant o ddau i wyth. Mae'r hysbyseb wedi costio'r un faint yn y ddwy enghraifft. Ond os gallwch gynyddu'r cyfraddau trosi fe gewch chi ganlyniadau gwell am yr arian rydych chi'n ei wario. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod beth yw'r rhifau ar gyfer eich busnes. Faint o gwsmeriaid sydd eu hangen arnoch chi? A faint o ddiddordeb neu ymoliadau sydd eu hangen arnoch chi i gael y cwsmeriaid hynny? Os ydych chi'n gwybod faint o ddiddordeb neu ymoliadau sydd eu hangen arnoch chi i ddenu'r cwsmeriaid, gallwch chi greu system ennyn diddordeb er mwyn cael y diddordeb hwnnw. Mae cannoedd o adnoddau a thechnegau i chi eu defnyddio. Mae defnyddio'r adnoddau priodol yn y cyfuniad priodol ar gyfer eich busnes yn cadw'r system ar waith drwy'r amser. Dyma ambell gyngor i'ch helpu chi. Yn gyntaf, yn lle dechrau marchnata ac wedyn rhoi'r gorau iddi, ewch ati i greu system a'i chadw ar waith fel bod gennych chi lif cyson o ddiddordeb neu ymholiadau drwy'r amser. Hefyd, ceisiwch ddeall faint o gamau mae rhywun yn eu cymryd cyn iddyn nhw brynu gennych chi. Efallai y byddwn yn cymryd llawer o gamau neu dim ond ychydig. Er enghraifft, i rhai busnesau, yn enwedig i rheiny yn y farchnad busnes i fusnes, gallai fod yn llawer o gamau. Efallai y byddwch yn cael ymholiad drwch gwefan, yna y byddwch yn anfon gwybodaeth atyn nhw, yna'n dilyn hynny gyda galwad ffôn, trefnu cyfarfod, cyflwyno cynnig, gwneud galwad ffôn arall a sicrhau gwerthiant. Ar gyfer math gwahanol o fusnes, gallai'r broses fod yn fyrrach. Mae rhywun yn gweld hysbyseb ar gyfer eich caffi, neu'n cerdded heibio'r ffenestr, mae'n dod i mewn i'r caffi, mae aelod o'r staff yn siarad gyda'r unigolyn hwnnw, yn ei hebrwng at fwrdd ac yn sicrhau'r gwerthiant. Gweithiwch trwy'r camau ma'ch cwsmeriaid yn eu cymryd wrth wneud penderfyniad. Mae'n werth gwneud hyn. Cofiwch hefyd fod angen i chi ddefnyddio ystod o wahanol ddulliau i ennyn diddordeb neu ymholiadau. Does dim pwynt i chi ddibynnu ar un neu ddau ddull yn unig. Bydd hyn yn rhoi mwy o sylw i chi a mwy o gyfle i'ch cwsmeriaid eich gweld. Mae hefyd yn cyfyngu ar y risg, felly os na fydd un dechneg yn llwyddo mwyach, bydd gennych gyfleoedd eraill o hyd i ennyn diddordeb. I'r rhan fwyaf o fusnesau mae rhwng chwech a deg gweithgaredd yn gweithio'n dda. Yr allwedd yw gweld beth sy'n llwyddo gyda'ch busnes a chreu a rhedeg system sy'n arwain at lif cyson o gwsmeriaid i chi'n rheolaidd.